kuti chiwenga anotaura zvepolitics papulpit asi unofunga kuti chiwenga azvizive ndozviziva ini ndotaura zvepolitics papulpit zvakarambidzwa kupi nani ha huh? jesu paakatenda munonzi agava iro anga asiri muchechi gava raitaura anga ari pastor pastor paluke 1331 rainzi gava anga ari pastor here no. anga asiri pastor ainzi gava uyu najesu anga ari ed wemaziva iwayo mm. The then ED of those days. Imagine if this Enzo guy has a wife, he hears another businessman complaining kuti murume wako irombe mm. unozvinzwa sei ndakamupa mota akazoitengesa half the price vana voti nai mama ndidedi vari kurehwa here iwoti hadivo wanangu vana voti ichokwadi here chikutaura woti ayandicho vana voti kwewo dedi vakatengeserei mota nemari yakadaro woti handizive baba wenyu vanonetsa ukaite baba wemusha anodhiskasirwa musha wake nemumwe murume zvinoita pasta kana kufonerwa izvi kuti shamwari wakatengeserei motikari iyaya nemari iyaya makuti control ako mwana ndozvazvinoita here

donated by these zanu pf oligarchs we cannot accept that cheziya rako shamwari dada nacho kana uine mvemve rawakatenga wega dada nemvemve rako kana uine yemubhero kana wakatenga nesimba rako dada nehembe yako yemubhero Hembe yemubhero ukazvitengera mm. inodarika dzekupihwa nemunhu wausingazive. Munhu asingakuzive anongonyora kuti yautore mota. Itsitsi dzei tsvimborume kuda kubvisa mwana wemvana madziwa. Itsitsi dzei. Varume veZimbabwe zvifi nyatsozvinzwai kuti handina kumboshota. Ndini murume chaiye nekuti ndiri kuenda kubasa. Kana ndichitengesa pamusika, ndakatenga mudhudhudhu ine mari yangu yekuzvishandira. I am a better man. Panotaura varume vakatorwa vakapiwa motokari hamusirimi munofanirwa kutanga kutaura nekuti hamusi varume vakakwana tikatoita dare izvezvi vanotanga kutaura ndevauya netsoka asi nemari vaya nekombi asi nemari yavakazvishandira ave kupiwa mota toti aiwa imi garai pasimi hmm. muri varume mangofanana nana sisi lavenda nana sisi patricia nana sisi eh, eh, pechunia nana sisi roda hmm. masiyanei nana sisi roda hmm. kuda zvemara kunge honye kwete saka zvichaita nyika yedu manje ichadiscouraja hard work ichadiscouraja honest living vanhu vanenge vaakuti hazvisisina basa kuti mari ndakaiwana kupi vanhu vari kungoda kundiona ndiine zimota zihombe saka tichaponderwa hama dzedu vanhu vachida kukwikwidzana

he hears another businessman complaining kuti murume wako irombe mm. unozvinzwa sei ndakamupa mota akazoitengesa half the price vana voti nai mama ndidhedhi vari kurehwa here iwoti hadivo wanangu vana voti ichokwadi here chikutaura woti hadicho vana voti kwewo dhedhi vakatengeserei mota nemari yakadaro woti handizive baba venyu vanonetsa ungaite baba wemusha anodhiskasirwa musha wake nemumwe murume zvinoita pasta kana kufonerwa izviri kuti shamwari wakatengeserei motikari iyaya nemari iyaya makuti control ako mani ndozvazvinoita here unogona kunge wakapiwa mota amai hauna musha wekugara hauna imba hauna imba wobva wanzi 60000 yakatengesa onotenga 30000 musha eh. waari kugona kuvaka neimwe 30000 pamwe ndozvaakatofunga
hazvina basa kani pasta pamwe zvinee zvitori nemusoro pane kucharamba achishandisa mota yacho asina pekuipaka isu tiri kutoda kuti varume vedu vasadzikisirwe nekuti iye zvinei zvikasvika paservice station vamwe vanhu vari kuita pressure vakaita mota dzekupiwa dai titori nenzira yekudzimaka dzekupiwa idzi tikasvika paservice station toti vakaita dzekupiwa endai kumashuro vanoshanda vatange vatenga vada kumhanyira kumabasa imi hamuna mabasa zvenyu muri vanhu vekupiwa hazvina pressure zvaifanirwa kunyadzisa pasta kuti munhu anodhoneta motikari kumukadzi wemumwe munhu murume wacho asina chaapiwa makambozvinzwa izvozvo mukadzi saka anoenda naye kupi mota yamuda kumupa mm. achaya nemotikari iyo kumba kwangu asi munopenga ungadhonetere motikari mukadzi wemunhu Ah. saka type yemota waudzwa nani kuti ndo yaanoda kokala kuti ndo kala yaanoda wakaudzwa nani pastor Amai. mumwe munhu achaiswa demo paharara hazvina kunaka izvozvo ukaona munhu atengera mukadzi wako motikari akuzvidza zvisingaite akangofanana nemunhu wauchawanai nemukadzi wako pamubhedha pako ipapo mm. ari kuedza kukutaurira kuti haugone kuchengeta mukadzi uyu regai nditomunzwira zvangu tsitsa anzwa nekufamba netsoka saka vanhu vanoti kuna adzimai vako manga manzwa nekufamba netsoka iwo uripo Pastor munonzwa sei? Tototenda achivhayo mama manga manzwa nekukwira kombi yorogutsurira dzoro so saka titori useless ipo papanapa
yozofa zvinzi zvoti kupiwa mota dzakana kugadzirisa kwete kudaro
unoti ndokumbira kutora mota ndiende pashopa apa wobva wafonirwa wonzi zvino motikari yangu yandakapihwa hamusi matorovera here ikoko ika mukakweshera manje inogadzirwa nani todzokera futi kwaachivhayo
hamurume ah, zinoti wayat like that dai dai yakanga iri nyika ichaiyo ine mutemo angadai akatendeswa kwamambo chivhayo mm. kuti wakadhoneta motikari kumukadzi wemunhu it's a breach of the family dignity you don't donate something to a married woman it's a breach it's an insult to the husband of that woman yeah. Yeah. Mm. an insult but inoita insult ndokunge paine murume manje kwete tuchongwe twedu twakatasara natwoto anotonoita spichi kwa kwa kwa anonzi kwa victor ikoko murume wacho ndiye anonopa speech toda kutengda baba vapa mhamha motikari unonge uchitotarisa futi vanhu vacho vauri kuzviitira unotoona kuti havakapora i can do that all right believers we are here for a message i assure you our message

President Mnangagwa was at Mapostori Shrine. Maponga did not write that presidents, politicians should not talk about politics on church pulpits. But Maponga has a guts to say, Chiwenga uses his pulpit to address politics. Of course I do. Do you think I don't know that? kuti chiwenga anotaura zvepolitics papulpit asi unofunga kuti chiwenga azvizive ndozviziva ini ndotaura zvepolitics papupiti zvakarambidzwa kupi nani ha jesu paakatenda munodza gava iro anga asiri muchechi gava raitaura anga, anga, anga ari pastor Pastor, pa Luke 13:31 rainzi gava anga ari pasta here? No.
Anga asiri pasta ainzi gava uyu naJesu. Anga ari ED wemaziva iwayo. Mm. The then ED of those days. I know that I address political issues on the pulpit. Mm. I'm not naive, I do so. Is it a crime? Open a docket at the police station. if it is a crime mm. is it allowed by god of course it is otherwise i would not have been alive to this day mm. what, what is your problem with that kutanga riini vanhu vanoparidza vachirambidzwa kutaura zvematongerwo enyika isu tichigara munyika saka togara manyika asi hatisi relevant munyika muno torambidzwa nani nen'anga hazviite izvozvo so uh, let him know that we know that we talk about politics on the pulpit and we don't understand what is his problem with that politicians come to church all the time and they say a lot of political rubbish